Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn kitbiet li għandhom x'jaqsmu ma' każijiet ta' seħer fi żmien l-Inkwiżizzjoni Rumana f'Malta. L-Inkwiżizzjoni Rumana bdiet topera f'Malta fl-1574. Dan kien tribunal li jiddetermina każijiet marbuta ma' ereżiji, seħer, da u ċensura ta' kitbiet meqjusa mhux xierqa. Kien ukoll jaħdem kontra l-Protestantiżmu u l-Luteraniżmu, li kienu bdew isibu saqajhom f'Malta. Il-palazz tal-inkwiżitur jinsab fil-Birgu. Fih għadna naraw struttura ta' ċelel li kienu jintużaw mill-akkużati. Sal-1571 din il-binja kienet tintuża bħala il-qrati tal-Ordni. Tliet snin wara, l-ewwel inkwiżitur f'Malta, Monsinjur Pietro Dusina, ħa l-binja biex juża hu u t-tribunal. Fl-1625, l-Inkwiżitur Onorato Visconti bena palazz u kappella fl-inħawi tas-Siġġiewi biex isservi bħala dar tas-sajf. Dil-binja llum nafuha bħala il-Palazz tal-Girgenti. Mal-wasla tal-Franċiżi fl-1798, l-Inkwiżizzjoni Rumana f'Malta intemmet f'Hestrem. L-Inkwiżitur ingħata 48 siegħa biex jitlaq minn Malta, u hekk it-Tribunal spiċċa fix-xejn. L-istorja twila tal-Inkwiżizzjoni f'Malta u numru konsiderevoli ta' każijiet jinsabu mniżżla f'manuskritti, li llum jinsabu fl-Arkivju tal-Inkwiżizzjoni. L-importanza tal-Arkivju tal-Inkwiżizzjoni hija ta' ċertu valur għal diversi raġunijiet. L-ewwel ħaġa għaliex l-Arkivju kważi ġie konservat fl-interità kollha tiegħu. Allura, il-karti huma miżmuma jew ġew miżmuma b'mod uninterrott. E, tieni ħaġa huwa arkivju li jitfa' dawl fuq il-ħajja soċjali tal-poplu mhux biss Malti, imma fix-xenarju fil-kuntest tal-Mediterran. Qed ngħidu hawnhekk li l-arkivju tal-Inkwiżizzjoni jibda mill-1561 u jispiċċa mal-wasla tal-Franċiżi fl-1798, jiġifieri hemm 237 sena storja soċjali ta' Malta u l-barranin li kienu jiġu hawn għal raġunijiet ta' kummerċ, ta' piraterija, ta' xogħol, jiġifieri dan huwa importanti għal din ir-raġuni wkoll. Dan l-arkivju mexa minn post għall-ieħor. Kif salva wara tant snin? L-arkivju tal-Inkwiżizzjoni għadda minn diversi taqlib fl-istorja tiegħu għaliex it-trasferiment tiegħu ma kienx anqas minn xejn anqas minn ħames darbiet. L-ewwel darba meta, ovvjament, oriġinarjament kien konservat fil-palazz tiegħu fil-Birgu, iżda fi żmien il-blokk tal-Franċiżi, l-Isqof Labini rnexxielu jinterċetta u b'mod sigriet jagħmel it-trasferiment grazzi wkoll għall-assessur u l-kanċillier Ignazio Debono irnexxielu jitrasferih fil-palazz tiegħu fil-Belt. Ġifieri qed ngħidu fi żmien fil-fatt hawn dokument li juri trasferiment konsenjamenti żgħar b'karettum moħbi b'żiemel u drapp jaħbi l-manuskritti għal dawn il-konsenji fi żmien il-blokk tal-Franċiżi. U reġa' għamel l-istess trasferiment fi żmien diffiċli tal-gwerra, għaliex fl-1943 sal-44 l-arkivju ġie trasferit għal seminarju l-antik fil-dak li illum huwa l-Mużew tal-Katidral. Dam hemm sal-2004, għaliex imbagħad mexa u qiegħed fis-sede tal-Arkivju Prinċipali tal-Katedral illum hawnhekk fi Triq Villa Gagnon. Insibu każijiet diversi ta' nies li ġew akkużati b'reati differenti. In-natura tal-każi tvarja, anke patterns, pereżempju għandek l-abjura tal-, ta' reliġjon għal-bidu u anke il-xizmi li kien hawn ta' protestantiżmu jew ta' qari ta' kotba minn ċertu nies li bdew jagħmlu talim li jmur kontra il-fidi kattolika. Fis-seklu 18 naraw il-prattika iktar patterns fejn wieħed josserva iktar prattika ta' maġija fejn ma kien xejn ħlief ħafna minnhom mod ta' kif wieħed jaqla' l-għajxien tiegħu. U allura naraw mijiet jekk mhux eluf ta' każijiet fejn naraw din il-prattika ta' maġija. Ma jistax jonqos li teżor bħal dan, mimli informazzjoni, jiġi riċerkat u studjat bir-reqqa.
L-arkivju ġie riċerkat kemm minn riċerkaturi Maltin li kienu l-pijunieri biex ituna togħma tal-istorja soċjali ta' Malta f'dan il-perjodu ehm, u anke barranin li ehm, minn żmien għal żmien kemm fil-passat u anke fil-preżent illum anke b'mod iktar biex ngħidu hekk ehm, makrokosimu, eh, ġifieri jaqbdu każ u jistudjaw każ partikolari u jipproduċu ktieb voluminuż fuq ċertu każijiet. Eżempju, insemmi l-każ ta' Salem bin Sheikh al-Mansur, li kien skjav minn Eġizzjan li qabad fuq il-flotta tal-Ordni biex jaqdef u kien bi bżonnijiet speċjali, diżabbli għaliex kien juża l-krozzi, kien kok fuq wieħed mill-vaxxelli tal-Ordni u li spiċċa l-ħabs tal-iskjavi f'Malta. U nafu li dan kien jipprattika diversi forom ta' maġija. U kien kol koinvolt involut f'każ interessanti li fih daħal l-arkitett Malti Vittorio Cassar li kien jinteressa ruħu fil-ġeomantika, ġifiri il-prattika ta' kif wieħed eh, jesprim, jidħol fċertu ritwali anke bl-użu matematiku tal-imħabba u affarijiet eh, bħal dawn. U għanna evidenza, eh, testimonjanza solida għaliex il-karti konfiskati għadhom konservati sal-lum il-ġurnata. Tajjeb ingħid illi fejn tidħol testimonjanza, fejn jidħlu skritti ta' prattiċi ta' maġija, insemmi pereżempju kappell eżistenti u formoli ta' prattika ta' maġija suppost kellhom kellhom jiġu konfiskati, kien hemm is-segreterija delle konfiske. Imma għal xi raġuni jew oħra xi kultant fl-inkartament tal-manuskritti għadna naraw sal-lum dawn biex ngħidu hekk it-trovaturi, dawn is-sejbiet. Per eżempju, darba minnhom, fl-1601, jiena naħseb illi dan il-każ ġara bejn ħaġa ġara f'Birkirkara, imma qed nassumi li ġara fl-inħawi tal-Knisja l-Qadima f'dik l-erja. ċertu Aga ta' Borġ, mara tant qariba tagħha, Arġenta, li għax qaltilha li kellha r-raġel ma jiflaħx. U meta daħlet għandha sabu diversi taħlit ta' affarijiet biex jipprova jfiq għax kienet ta' tomlu xi ħadd jisimha Beja. It-taħlita kienet tikkonsisti f'ħafna biċċiet ta' xemat, ftejjel, drappijiet, xar ta' ħafna nisa, U dan talbu fuqu diversi qassisin u rawh diversi tobba huma ma fiq ma fiq xejn. Imma mbagħad jirreferu jirreferu għal ċertu Bartolomea illi din kienet magħrufa li tagħmel prattika ta' maġija u marru għandha u tathom xi xhur tal-fkieren u dawn għadhom eżistenti sal-lum fl-arkivju. Ovvjament dawn ġew konfiskati dawn il-xhur tal-fkieren biex ipoġġihom fuq rasu ħalli jservu bħala mod ta' medikazzjoni, imma din Bartolomea li kienet magħrufa bħala il-ludija telet qudiem l-inkwiżitur għax Ovvjament kienet rapportata u dan il-każ da jiftaħ fl interessanti, per eżempju l-inkartamenti. Ġeli każ jiftaħ f'sena u jala ħames snin wara. F'tal każ dam 12 sena. Ġuri l-inkartament ta' nies u xhieda kontra xhieda tilajn wieħed wieħed li ma jispiċċaw qatt sakemm ma din imbagħad fl-aħħar mill-aħħar qaleta u spiċċat fil-palazz, fil-ħabs tal-palazz.
Xi każijiet li hemm fl-arkivju jistgħu jintrabtu mal-kunċett ta' superstizzjoni. Għalkemm illum din m'għadhiex daqshekk preżenti fis-soċjetà Maltija, għal mijiet ta' snin il-Maltin kienu jħaddnu u jemmnu f'affarijiet li ma ħaqqhomx jitwemmnu. Fosthom insibu każijiet marbuta mas-seħer.
Din kienet xi ħaġa li kien jemmen fiha pratikament kull settur tas-soċjetà fis-sekli sittax u sbatax. Kien biss lejn it-tieni parti tas-seklu sbatax, jiġifieri lejn l-1650, sittin, illi l-kredenzi, it-twemmin f'dawn l-affarijiet fost in-nies eruditi fost in-nies edukati beda jonqos, però tajjeb li ngħidu li kienu mxerrdin eh, mal-Ewropa kollha u din hija fundamentali tant kienu mxerrdin illi per eżempju f'pajjiż illi eh, kien qiegħed jiżviluppa eh, fis-seklu 17 aktar minn forsi posti oħrajn, bħal huwa per eżempju l-Ingilterra, Għandek in-nies bħal Isaac Newton illi kienu jemmnu ħafna fi sħarijiet. Ġifieri Isaac Newton illi nassoċjawh mal-astronomija aħna u nassoċjawh bħala wieħed mill-ewlenin xjentisti tas-seklu, e, kien kien interessat ħafna fihom. F'Malta wkoll kellna nies edukati, kienu jaħobbu jaqraw il-kotba, kienu eruditi immens, kienu informati x'qed jiġri u allura wkoll kienu mhux talli jemmnu fihom imma anke jipprattikawhom. Jiena ħafna snin ilu kont ġibt il-każ ta' Giovanni Vittorio Cassar illi kien l-enġinier militari tal-Ordni huwa iben Ġlormu Cassar illi Il-Maltin jafu bih, żgur, għax huwa l-arkitett jew l-enġinier ewlieni tal-Ordni fi żmien l-assedju u l-bini tal-belt, ġifieri, u dan ibnu kien jipprattika dawn l-attivitajiet, nafu bihom mis-saħħa tal-arkivji tal-Inkwiżizzjoni, għandna ħafna informazzjoni, kont ippubblikajthom kważi tletin sena ilu jiena. Li hemm interessanti hi li fost l-oħrajn, kellu ktieb miktub bl-idejn minn missieru, ġifieri mill-famuż Lord Mukassar, u għaddieh lilu biex hu wkoll jipprattika dawn dan it-twemmin. Jiġifieri allura f'dak il-każ evidenza ċara li anke Lord Mukassar kien jemmen fis-sħarijiet. Is-sħarijiet tal-elite kienu naqa' differenti mis-sħarijiet tal-poplu, ma' tal-poplu komuni. Dawna kienu jaqraw, kellhom aċċess għal ċertu tip ta' letteratura li kienet qed tinxtered ħafna dak iż-żmien. Ħafna minnha din il-letteratura kienet kienet ikkundannata mill-Knisja u allura kienu jagħmlu ħġejjeġ kbar ta' kotba it-tribunali tal-Inkwiżizzjoni kemm tal-Italja kif ukoll ta' Spanja. Ġifieri fil-każ ta' Malta nafu li kultant kienu jaħarqu skoss kotba ġol-Pjazza tal-Birgu.
Numru ta' Maltin kienu jduru fuq l-ilsiera, kif ukoll fuq nies misilmin biex iwettqu dan is-seħer. Għaliex? Il-maġġor parti tan-nies ma kinux jafu jaqraw u jiktbu, mentri l-Musulmani kienu jkollhom bażi biex ikunu jistgħu jaqraw il-Koran kienu jkun ikollhom bażi ta' qari u ta' kitba. Il-kitba tal-Musulmani bħall-Ebrajk mhijiex bħal tagħna, mhijiex bil-karattri Latini. Allura għalihom dika kienet xi ħaġa maġika. Bħala konsegwenza ta' dan, Għandek sitwazzjoni fejn pereżempju kienu jmorru jmorru għandhom biex jgħinuhom biex isibu jew fejqan jew inkella speċjalment in-nisa kienu jmorru biex jew raġel tagħhom ma jaħqarhomx jew jew inkella biex biex ikollhom relazzjoni ma' xi ħadd li jixtiequ jkollhom relazzjoni miegħu u daw it-tip ta' affarijiet jew inkella biex ifejqu lit-tfal tagħhom li jkunu morda jew nies li huma viċini tagħhom, eh, kienu jmarru ħafna nies għandhom u dik hija raġuni għaliex kienu jmarru għandhom għax huma kienu jafu jaqraw u ħafna drabi anke jikdbu. Fil-fatt xi kultant kienu jagħmlu xi ħaġa sempliċi eh, xi statement illi kienu jkunu tal-moħ blamment dawn il-isħaħar biex ngħidu hekk musulmani kienu jikdbuh tipo per eżempju illi eh, Alla huwa wieħed u Mawmettu huwa l-profeta tiegħu. Xi ħaġa hekk ta' affarijiet sempliċi li kienu jafu jagħmluha minn kienu għadhom tfal żgħar. U mbagħad pereżempju dil-biċċa karta jitfawha fl-ilma u l-linka li tinħall minn magħha jġaluhom il dak li jkun jixrobha. Eh, waħda minnhom di. Kienu jagħmlu ħafna minn dal-affarijiet. Hemm diversi tipi ta' seħer li kienu prattikati f'Malta. L-ewwel nett hemm dawk li jgħinu biex il dak li jkun jgħinuh, jiġifieri seħer biex ifejjaq jew biex biex xi ħadd iħossu aħjar. Imma mbagħad hemm seħer ukoll ibbażat fuq il-magħmul u fuq is-saħta. U dawk huma huma l-iktar li kienu fihom ġieli kienu anke jinvokaw ix-xitan, però m'hemmx evidenza li kienu kienu jidħlu kienu jidħlu ġifieri fis-sataniżmu assolutament li le. Daw kienu jħaltu l-affarijiet flimkien, ġifieri pereżempju tuża l-melħ jew titfa' l-melħ fin-nar u tisimgħu jfaqqa u fl-istess ħin waqt li qed jiġri hekk tajt xi storja żgħira u mbagħad tispiċċa bl-ave ma ave pater gloria. Pater ave gloria, skużani. Pater ave gloria, ġifieri eh, missirna eh, is-slima u l-glorja. X'għandu x'jaqsam? Ma kienu jħalltu, jiġifieri dawk kienu jitolbu lill-qaddisin biex jinterċedu u fl-istess ħin u jitolbu wkoll u jgħidu t-talb, però fl-istess ħin imbagħad jagħmlu dawn l-affarijiet. F'ċertu każi kienu jħobb kienu jemmnu ħafna fl-għajn huma. U allura il-magħmul kien b'saħħtu ħafna ġifieri da twemmin fil-magħmul u l-magħmul kien kien kienet xi ħaġa li kienet tinkwita ħafna pereżempju lill-inkwiżituri u lit-teoloġi u lil nies li li huma li huma interessati f'daw er, biex jikkontrollaw it-tixrid ta' daw l-affarijiet. Li hemm interessanti hu illi ħafna drabi u għal-bidu kien joħdhom bis-serjetà. Imma mbagħad qisu lejn nofs is-seklu sbatax, peress illi l-klassi edukata, l-klassi kolta, ma baqgħetx temmen wisq f'dawn l-affarijiet, bdew jaħduhom mhux daqshekk bis-serjetà u allura ma tantx kienu jagħtuhom penitenzi qawwijin jew inkella pieni qawwijin. Li hemm interessanti wkoll forsi huwa illi Għandna ħafna proċessi, speċjalment dawk tal-ewwel parti tas-seklu sbatax, imma anke aktar 'il quddiem, jiġifieri l-1600 għall-1640 qiesu, għandna ħafna minnhom li għandhom x'jaqsmu mill-proċessi li hemm għandhom x'jaqsmu ħafna ma' ma' kif taqbad, sħarijiet għall-imħabba biex ngħid hekk. U dawk kienu jsiru l-aktar min-nisa, però anke mill-irġiel. Ikun hemm xi raġel, per eżempju, u jkun iffissa fuq xi waħda li togħġbu ħafna u jkun irid iġib jirranġa biex jirranġa magħha. Però ħafna minnhom f'dal-każ kienu jkunu nisa. Li hemm interessanti fin-nisa huwa li tajjeb inżommu quddiem għajnejna li dawn Kienu prattikament dik kienet soċjetà li r-raġel kien il-breadwinner, kienu jiddependu mir-raġel. Allura l-fatt li jkollhom raġel li jieħu ħsiebhom, li jmantnihom, speċjalment jekk dan raġel huwa raġel sinjur, jew xi kavallier, anke jekk il-kavallieri mhux suppost ikollhom mara, imma ħafna drabi kien ikollhom. Eh, ovvjament mhux miżżewweġ imma kien ikollu, u ġieli anke tfal, ħafna drabi. Però l-issue hi, il-kwistjoni hi illi dawn kien ikollhom interess li jkollhom raġel biex jipproteġihom. Xi kultant meta inti għandek xi kavallier jew inkella xi kummerċant sinjur, dawn kienu jgħixu tajjeb ħafna. Kien ikollhom ħafna skjavi jieħdu ħsiebhom. Pereżempju għandi l-każ ta' Speranza Delango. li kienet oriġinarjament ta' familja Griega u kienu Maltin joqogħdu l-belt, kellha ma nafx kemm nies skjavi magħha min jagħmlilha xara, l-ieħor kien bouncer fil-bieb, kellha waħda ssajjar, kellha ħafna nies, sa karozzella kellha, kellha ħafna ġojjelli u kellha kienet tgħix ħajja fantastika. Imma waqt meta tirrealizza min kien il-kavallieri li kien ħabib tagħha di. U għaliex għamlet minn kollox għamlet il-filtri tal-imħabba u għamlet il-sħarijiet il-maġija tal-imħabba, tifim għaliex għalija kien importanti. Eh, da kien in-neputi eh, tal-kardinal segretarju tal-istat tas Santa Sede. Dan is-segretarju tal-istat tas Santa Sede Tiegħuh, jiġifieri t-tiju tas-Segretarju tal-Istat kien qisu Prim Ministru. Tiegħuh kien il-Papa. Jiġifieri da kienu l-istess familja. Jiġifieri l-Papa da kien jiġi minnu dal-Kavallier. Kien jiġi l-pro tiju, xi ħaġa hekk. Allura hemmhekk għad tinduna għaliex kien B'saħħtu ħafna dan. Insibu wkoll numru ta' oġġetti marbuta mas-seħer. L-oġġetti kienu jkunu diversi, seta' kien ikun oġġett relatat direttament mal-maġija, ġifieri skritt, ritwal, seta' jkun anke oġġett sakru. Per eżempju, użu ħażin ta' statwi jew slaleb jew immaġini. Ġifieri anke jekk wieħed qed jużhom mod ħażin, Dawn ukoll setgħu kienu jkunu konfiskati u ovvjament ikun hemm eventwalment proċess għaliex eh, l-użu ħażin ta' kif ta' dawn l-immaġini sakri kien eh, imur kontra it-talim tal-Knisja ta' dak iż-żmien. Hemm ukoll nsibu pereżempju kappell. Kappell li suppost kien iservi għal medikazzjoni Imma nafu li kien ukoll b'kappell li seta' jagħmel il-seħer u l-magħmul. Ukoll, pereżempju, interessanti nota għalkemm m'għandix taqsam esatt ma' sħarijiet, nota li kienet twaħħlet fuq il-bieb tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwann wara serqa ta' pissidi konsagrat mill-Knisja ta' Bir Miftuħ fil-Gudja ta' dak iż-żmien u kien hemm nota qisu indeċifrabbli bl-użu waħla bl-użu ta' xema' tal-inċira, erba' erba' erba' takki ta' xema' tal-inċira li tindika li dan il-pissidi kien jinstab f'dar ta' kavallier. Affarijiet oħrajn konnessi mal-riti tal- tal-maġija, nsibu per eżempju kurdun ta' tarbija, nsibu eh, xar jew powder. Dawn kienu kollha mod ta' kif eh, jaraw jivvintaw il-sħarita ta' iż-żmien biex eh, ngħidu hekk jaqlaw lira. Kemm minnhom kienu jaħdmu jew le, ma nistgħux ngħidu, però ovvjament wieħed xorta joqda xejn pass lura meta jiġi biex jaqbadhom f'idejh għaliex ovvjament qed nitkellmu anke l-fatt li dawn għandhom 300 sena u fuqhom diġà huma xi ħaġa li tqajjem ċertu kurżità u misterjożità.
Id-drawwiet u t-tradizzjonijiet li jsawru s-superstizzjonijiet diffiċli biex jinqatgħu kompletament minn soċjetà. Dak li ma nifhmux joħloq biża', u minn din il-biża' għandna arkivju imprezzabbli. U b'hekk wasalna fi tmiem il-programm tal-lum.